Фаттах һәм Сафина Айгуль доминанты РЦда. Өченче ярышка әзерләнәләр.
Әйтеп киткәнемчә, бу ваклар тик тияшлек кенә. Болардан күп нәрсә көтергә мөмкин. Болар әле белмиләр сабышның нәрсә икәнен. Моның хәтле халык күргәннәре юк аларның. Һәрберсе боларның инде авыллардан килгән, 2-3 кешедән артык кеше күргәннәре юк аларның. Менә күрәсеңме, куркып китәләр. Атлар каршына чыгып аларны куркыта күрмәгез, чөнки җатилары да егылып төшергә мөмкин, атлар үзләре дә имгәнергә мөмкиннәр. Әйдәгез, хөрмәт күрсәтик атларга да, аларның җайдакларына да. Ә инде без барысына да аларның теләп калабыз. Уңышлар! Әйдәгез мондарагап килегез дә җибәрәбез. Райын соңлама, соңлама, Айгөл, әйдә кил, Айгөл сине көтәбез. Җегетләр, старт! Менә безнең атлар матугына старт алдылар. Иң беренче булып бара пока Тамиглы иде, аны узып китте Хан һәм доминанты Эр. Менә ахырдан безнең Айгөл инде егетләр артыннан барыбер калмыйммы дип бара. Ә безнең Тамиглы алга чыкты, ялгыш әйткәнмен. Һәм инде Хан икенче булып бара Ибрагимов Рафил. Һәм өченче булып менә доминанты Эрте. Субханалла, ике яшьлек атлар бик әйбәт кенә результат күрсәтәләр. Боларның скоростлары да күреп торасыз инде, әз түгел. Атлар менә сузылдылар. Әлегесе моментта Тамиглы беренче булып бара һәм соңгы поворотка керде. Менә хәзер финишный прямая. Икенче урында Ибрагимов Рафил Ханда һәм доминанты Эр белән Сафина Айгөл шулай ук финиш э, прямойга, финиш турысына керде. Менә безнең чыгыгыз әләннән юлдан, мишәт итмәгез атларга. Күрәсең, атлар кырыйга китәләр. Беренче булып килде 7 номер астында Тамигла Александров Александр. Икенче булып Хан белән 11 номер Исмагилов Рафил. Һәм өченче булып Сафина Айгуль доминанты эрте кушаматлатта. Молодцы, молодцы. Менә хәзер Хөрмәтле кунаклар, таралышмыйбыз. Әле безнең иң матур ярышларның берсе, үч кенә ат булуларына карамастан, чиста токымлы атлар ярышы хәзер уздырылачак.

Беренче булып килгән Александров Александр Резинзевка күчеп утырасы бар. Айгөл теге башка барып җиткәч, төшеп кенә карады ул атыннан. Аякта йөри алам микән, әзрәк арып киттем ахры дип. Менә күрдегезме, яңадан менеп утырды. Менә шундый батыр йөрәкле кызлар да бар бит бездә. Рафил молодец, икенче урының белән котлыйбыз. Әйдәгез кул чабыйк әле җегетләргә. Ә инде менә моннан килүче Айгөлгә икеләтә, өчләтә катырак итеп кул чабабыз. Әйдәгез әле котлыйк әле Айгөлне. Өченче урын бик әйбәт инде ул, өч ат кына булуына карамастан. Ике яшьлек кенә бит әле аның атының да, Айгөл үзе дә генә әле саба башлады бугай. Молодцы, молодцы. Менә безнең соңгы ярыш дип әйтергә була, скачкалар арасында бу инде чабыш. Э, өч ат, булар чиста токымлы атлар. Кичен 10 нчы номер астында менә безнең монда керде Инстар, бу безнең Кырлайдан Шакирҗанов Илназ. Әйтеп киткәнемчә, ике атна элек кенә Казанда бик зур ярышларда икенче булып килде бу. Бик көчле чабышты, Аллага шөкер. Һәм инде безнең э, Рамил Зәләлетдинов принцесса Зифа белән 12 нчы номер астында чыгыш ясый. 10 нчы номер Инстар. Инстар кушаматлы һәм Брейзен Зип. Бишенче номер астында чыгыш ясый Саляхов Айзат хуҗалыгыннан бу ат менә хәзер керә. Бер дә аптырамагыз, атның Вальтрабында куелган 5 номер, Жакида 7 номер. Шушы ат инде ул, шушы Кеше чыгыш ясый, әле генә ул җиденче номерда чыгыш ясады, шуңа күрә номерын алыштырырга өлгермәгән. Бишенче, унынчы һәм уникенче номерлар. Brazen Zip, Instar, Princess Sifa. Менә болар хәзер безгә күрсәтәчәк инде үзләренең бөтен булган мөмкинлекләрен. Бик матур ярыш дип көтәбез, чөнки болар бик югары титулга ия булган атлар. Ул сабып, әзрәк инде аларга көч биреп, аларга исән сау гына әйләнеп килүләрен теләп калыйк. Рәхмәт менә безнең монда Арчаның коммуналь хуҗалыгына матур